L-istorja tal-kelma, parti integrali minnha, hija wkoll l-istorja tal-bniedem, jew aħjar, fil-każ tagħna, l-istorja tal-Maltin. Fil-fatt fl-espressjonijiet li nużaw ta' kuljum inkunu qed nirriflettu parti żgħira mill-istorja tagħna. Hekk rajna l-ġimgħa li għaddiet fl-ewwel episodju tal-programm Etimoloġija u hekk se nagħmlu illum u fil-ġimgħat li ġejjin. Kif spjegajna bħal-lum il-ġimgħa, l-għan wara dan il-programm huwa li nifhmu l-etimoloġija wara kliem interessanti fil-Malti, fi kliem sempliċi, mhux se nħarsu biss lejn id-definizzjoni tiegħu, iżda se nkunu qed nidħlu aktar fil-fond u nfittxu l-istorja u l-oriġini tal-kliem, l-espressjonijiet jew l-idjomi. u anke kif dan żviluppa maż-żmien. Anke din il-ġimgħa se nkunu qed inħarsu lejn żewġ kelmiet jew inkella espressjonijiet li nużaw. Waħda minnhom nużawha ta' spiss u kontinwament, l-oħra mhijiex daqshekk komuni għax tirreferi għal isem ta' għasfur. Madankollu, anke jekk ma nużawhiex ta' kuljum, jew x'aktarx qatt ma nużawha, tajjeb li niftakru fiha u nżommuha ħajja. Anke dan huwa kliem li warajh hemm storja twila u xi drabi wkoll kurżitajiet li jkun ħasra jekk ninsew jew inkella li jibqgħu biss miktuba fuq il-kotba. Nagħmlu tajjeb li nitgħallmu wkoll kliem ġdid, anke jekk dan ma jkun kliem ġdid xejn għax ikun qiegħed hemm u forsi maż-żmien tajnih il-ġenb, poġġejnih fuq l-ixkaffa, sempliċiment għax ikun jirreferi għal xi uġġett jew inkella anke ħlejqa li llum il-ġurnata ma jkunx jew ma tkunx għadha daqshekk importanti. fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Iżda mhux se nħallikom ħafna bil-kurżità, se noħodkom mill-ewwel għall-ewwel kelma ta' din il-ġimgħa. Se niċċaqalqu ftit u se mmorru sa Sqallija. Min jaf kemm-il darba, meta nkunu qed nirreferu għal xi ħadd li qala' xi ħasla papali mingħand l-għalliem jew inkella l-imgħallem u nużaw l-espressjoni jew l-idjoma Beati Pauli. Nużawha kontinwament. Qala' xebgħa tal-Beati Pauli jew inkella qala' ħasla tal-Beati Pauli. Nużawha wkoll meta niklu xi ikla kif tmiss il-liġi. Kilt ikla tal-Beati Pauli ngħidu, jew inkella meta nkunu tlajna xi telgħa tal-Beati Pauli li tkun qatgħatilna nifisna waħda u sew. Xi drabi nużawha wkoll biex nirreferu għal xi ħaġa li hija kbira, sabiħa, jew inkella rikka. Forsi b'xi ftit ironija wkoll, dak għandu dar tal-Beati Paoli ngħidu. Imma din tal-Beati Paoli minn fejn ġejja? Fi gżira bit-tradizzjoni Pawlina magħġuna fl-għeruq tagħha ħafna jaħsbu li b'xi mod jew ieħor qed inkunu qed nirreferu għal San Pawl. Insewha, assolutament ma għandu x'jaqsam San Pawl. Fil-fatt, din l-espressjoni ġejja mingħand il-ġirien tagħna, L-Isqallin, li ħallew impatt fuq il-lingwa tagħna mhux ħażin. Fil-fatt, fil-ħsieb kollettiv Sqalli, il-Beati Pawli kienet setta sigrieta li ma tantx kont tieħu gost jekk ixxellef tufrejk magħha. Anke jekk dwarha jingħad ħafna, qatt ma nstabu dokumenti storiċi li jippruvaw l-eżistenza tagħha. Però tissemma fil-ktieb I Beati Pawli ta' Luigi Notali, inkiteb madwar l-1900, 21. L-awtur jambjenta din il-konfraternità fittizja, biex insejħulha hekk, f'Palermo tas-seklu sbatax. Anke jekk iddeskrivejniha bħala konfraternità, ma għandha xejn x'taqsam mal-fratellanzi fil-knejjes tagħna u li narawhom iduru fi triqatna waqt xi purċissjoni, altru minn hekk. Anke jekk l-intenzjonijiet tagħha kienu tajbin, mhux l-istess jista' jingħad għall-metodi tagħha. F'dan il-ktieb, din is-setta kienet tgħin lill-foqra, imma kienet ukoll isservi ta' tribunal u anke tiġġustizzja lin-nies u tuża l-vjolenza biex forsi tivvendika ruħha f'isem xi ħadd li jkun sofra xi deni u li forsi, minħabba l-mezzi tiegħu, ma tantx ikollu leħen. Imma tgħiduli din il-kelma jew aħjar din l-espressjoni kif waslet għandna? Mela l-Maltin ta' mitt sena ilu kienu jaqraw il-kotba bit-Taljan. Għandkom raġun. Għandhom xorti li kienu jaqraw il-Malti. X'aktarx li din il-kelma ma bdietx mill-popolin, jiġifieri minn nies komuni fl-irħula, imma l-ewwel li semgħu din il-kelma, jew aħjar qraw dwarha, żgur li kienu n-nies ta' skola li lura fiż-żmien kienet biss privileġġ tal-ftit. Jista' jkun li ġabuha magħhom immigranti Sqallin, jew inkella negozjanti Maltin li kienu jbaħħru bil-merkanzija lejn Sqallija u bnadi oħra. Iżda, dwar dan, se jgħidilna aktar Martin Morana, li dwar din l-espressjoni,

Dik il-kelma ġejja minn ktieb li kiteb ċertu Luigi eh, Napoli fl-1921 meta kiteb l-istorja fittizja dwar soċjetà sqallija, soċjetà sqallija illi Ir-rwol tagħha, il-missjoni tagħha kien li jagħmluha ta' imħallfin, jagħmluha ta' ġudikaturi u fejn isibu min huwa ħati mhux ibagħtuh il-ħabs, ituh xebgħa kif ngħidu bil-Malti papali, jew xebgħa tal-Beati Pawli. U biex sirna nafuha din l-istorja bilfors kienu nies li ma qraw dal-ktieb biex ma kienx is-soċjetà il-popolin, kienu l-ftit nies li kienu jafu jaqraw u meta kienu jaqraw dak iż-żmien 1921 kienu jaqraw bit-Taljan. Imma mbagħad tinfirex. Għax jgħidha darba bniedem, u mbagħad jgħidha darba oħra ħaddieħor, u ssib illi minn dan il-bniedem istruwit semagħha bniedem li m'għandux skola u xorta waħda tinfirex b'dak il-mod, tinfirex dil-kelma.

Il-kelma li se nitkellmu dwarha issa mhijiex xi waħda li nużawha ta' spiss. Anzi, x'aktarx li hawn min qatt ma sema' biha. Fil-fatt, se nkunu qed nitkellmu fuq isem ta' għasfur partikolari. Bl-għajnuna ta' BirdLife Malta, tul din is-sensiela, se nkunu qed nitkellmu wkoll fuq ismijiet ta' għasafar. Għaliex? L-ewwel u qabel kollox biex dawn l-ismijiet jibqgħu ħajjin, anki għax xi drabi, minħabba li mhumiex daqstant komuni, lanqas biss nafu bihom u nispiċċaw nirreferu għal dawn l-għasafar bl-isem Ingliż meta għandna l-kelma Maltija. Se nħarsu wkoll lejn dawn l-ismijiet anki għax uħud minn dawn jiftħu tieqa fuq l-istorja tal-pajjiż. Tant hu hekk li hemm minnhom li jmorru lura ħafna fiż-żmien u li ismijiet tagħhom oriġinaw minn dak li osservaw il-Maltin mijiet ta' snin ilu, bħal ngħidu aħna, fi żmien il-Kavallieri. Fil-fatt bħalma ħafna kliem jew idjomi li nużaw ġejjin mill-osservazzjoni, jew inkella mix-xebh, kif rajna l-ġimgħa li għaddiet bl-espressjoni id-di u d-do, l-istess ġara fil-każ tal-għasafar, b'mod partikolari dwar l-għasfur li llum se nitkellmu dwaru. Fil-fatt, l-ewwel għasfur li se niltaqgħu miegħu huwa il-fraser vjent, li bl-Ingliż issejjaħ black-winged stilt. Dan l-għasfur jidher l-aktar fil-Passa u xi par jew tnejn ibejtu wkoll fir-Riserva Naturali tal-Għadira. Ismu huwa kurjuż immens u x'aktarx li l-etimoloġġija tiegħu hija xi ftit jew wisq unika. Fil-fatt, biex nifhmu minn fejn ġejn ismu, irridu nħarsu lejn għasfur ieħor, jiġifieri l-gallina tal-baħar. Kemm il-frass servient u anke l-gallina tal-baħar huma għasafar tax-xtut u mhux l-ewwel darba li jintlemħu flimkien. Anke jekk jixxiebħu ħafna, il-gallina hija ħafna aktar smiena u miftuħa, filwaqt li l-frass servient huwa twil u mislut. X'ġara? X'aktarx li xi darba kien hemm xi ħadd li lil dawn iż-żewġ għasafar rom flimkien. Lil gallina, għax kif jgħid il-Malti ġabet ruħha u tidher b'saħħitha, xebbagħha ma' kavallier, u lil fras servjent, għax ma fih xejn, xebbħuh mal-qaddej tiegħu. Fras, għax l-Ordni ta' San Ġwann huwa ordni reliġjuż u hekk nirreferu għall-kavallieri, bħala fra. Interessanti wkoll li l-gallina, lura fiż-żmien, kienu jirreferu għaliha sempliċiment bħala il-kavallier. Iżda dwar dan, iltqajna ma' Jason Aloisio li ħa jgħidilna ħafna aktar informazzjoni.

Fra s-servjent u wasfur mislut ħafna, qed nirreferi għal gallina tal-baħar li hija inqas komuni mill-fra s-servjent u ġeneralment tidher għal ħabta ta' wissu maxtut. Bħala għandha kulur abjad u iswed u però b'saqajja iktar ħoxnin u kif għad iktar robusta bħala iktar imbaċċa. Issa, il-kulur tagħhom daw, mhux f'Malta biss, imma anke fl-Italja u pajjiżi oħrajn, f'moħħ in-nies ġab xebħ mal-abiti li kienu jilbsu il-kavallieri ta' ordnijiet differenti fejn kien jispikka l-abjad u l-iswed. Fil-fatt, il-fras servient l-Italja jgħidu l-Kavalieri d'Italia. Però f'Malta mbagħad l-asfur liħor dak li huwa aktar robust il-gallina tal-baħar kien jgħidu l-Kavallier. Peress li dan huwa ftit iċken, iktar delikat, isu Tawh, xebbħuh ma' grad iktar baxx fl-Ordni ta' San Ġwann, li kien il-Fra Servient, kif anke juri ismu Servient, għandek grad iktar baxx.
Bil-frasservjent ġejna fi tmiem it-tieni programm mis-sensiela Etimoloġija. Erġajna rajna kemm l-għarfien tal-istorja tal-pajjiż u anke l-iżvilupp tan-nazzjon u r-relazzjonijiet tiegħu huma kollha fatturi importanti biex wieħed jifhem aħjar l-istorja wara l-kliem li nużaw ta' kuljum. L-espressjoni Beati Pawli kixfet ir-rabta tagħna mal-Isqalli u anke l-letteratura Taljana. Mill-banda l-oħra, il-frasservjent kompla jikkonferma kemm il-lingwa hija ħajja u tan-nies, u xi drabi, biex tinħoloq kelma, l-osservazzjoni u x-xebh huma biżżejjed. Huwa importanti li nifhmu dak li nkunu qed ngħidu u mhux sempliċement illisnuh għax nafu biss il-kuntest li fih għandu jintuża. Hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-lingwa hija sabiħa, kemm hija rikka, kemm hija ħajja. Il-ġimgħa d-dieħla għandna aktar kliem interessanti għalikom u se nkunu qed immorru lura aktar fi żmien mhux ħażin. Sadanittant inkomplu ngħożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nippruvaw nifhmu dak li qed ngħidu għax kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħiet.